Хәрби диңгез флоты оешуга 330 ел. Түбән Камада хәтер митинг узды. Исән мин хезмәт итеп кайтсыннар. Түбән Камадан 9 кеше контракт буенча хезмәт итәргә китте. Банкоматта картаны махсус калдыралар. Мошенниклар алдауның яңа төрен уйлап тапканнар. Осталык дәресләре, милли уеннар, эшкуар һәм фермерлык ярминкәсе. Кунакларыбызны шушындый татар халык ашлары белән каршы алдык, урамалар пешердек, каз какладык. Югары Чаллыда узган авылча этнофестиваленнән махсус репортаж. Түбән Камада Хәрби диңгез флоты көнен билгеләделәр. Россия Кораллы көчләренең әлеге гаскәрләре оешуга 330 ел тулды. Түгәрәк дата уңаеннан шәһәрдә хәтер митингы узды. Җиңү монументы янына дистәләгән кеше җыелды. Шәһәр җитәкчеләре, ветераннар. Бу хакта алдагы материалда. Һәйкәлгә хәрби диңгез флоты символы Андреев әләмен чыгару тантанасы. Түбән Камаллар аны горурлык хисе белән каршы алалар. Бер сафта флотның төрле буыннан күптән түгел генә хезмәт иткәннәр һәм ветераннар.

Хәтер митингында хәрби диңгез флоты ветераннары, һәлак булган диңгезчеләрнең туганнары, шәһәр җитәкчелеге, иҗтимагый оешма һәм предприятие вәкилләре катнашты. Хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган каһарманнарны бер минут тынлык белән хөрмәтләделәр, аннары мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Поздравляем с днем морского флота!

Түбән Камадан тугыз кеше контракт буенча хезмәт итәргә китте. Алар Үзәк, Көньяк, Ленинград хәрби округлары бүлекчәләрендә хезмәт узачак. Шул исәптән пилотсыз системалар бүлекчәләрендә дә. Ил сакчыларына шәһәр һәм район хәрби комиссары Газинур Сидыйков, рухани Мидхәт хәзрәт хәер фатихасын бирделәр. Изге теләкләргә сугышчан туганлык ветераннары һәм Ватанны саклаучыларның туганнары да кушылдылар. Исегезгә төшерәм, Татарстанда Россия Оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр 2 миллион 900 мең сумга кадәр түләү ала. Сабборда йөргән Түбән Камалага штраф яный. Яңгыр вакытында су баскан урамны ул әлеге спорт чарасында кисеп чыгарга булган. Ләкин моның өчен тротуар түгел, ә машина юлын сайлаган. Йөзү административ беркетмә төзү белән тәмамлана. Автоинспекторлар аңлатуынча, сабборд транспорт чарасы түгел һәм юллар буенча хәрәкәт итү өчен билгеләнмәгән. Мондый сәяхәт экстрим төрен яратучылар һәм машина йөртүчеләр өчен дә куркыныч. Белгечләр мондый тәҗрибәне кабатламаска өнди һәм юл спорт инвентаре өчен урын түгеллеген искәртә. Мошенниклар алдауның яңа төрен уйлап тапканнар, акча үзләштерү өчен кара мәкерлеләр банкоматларда онытылган карталарны сәбәп итеп кулланалар. Схемасы гади, Сез аны автомат рәвештә тартып чыгарасыз, кире әйләнеп килгән хуҗа кеше балансын тикшереп, акчаны урлаганын ачыклый. Полициягә гариза язмас өчен зыян күрүчедән бүләк таләп итә. Әгәр мондый хәлгә юлыксагыз, сөйләшмәгез, бердәнбер дөрес карар, кичекмәстән хокук сакчыларына мөрәҗәгать итү.

Татар халкының көнкүреше буыннан-буынга тапшырылып килгән гореф-гадәтләр, әби-бабалардан мирас булып калган борынгы һөнәрләр дөньясына сәяхәт. Түбән Камалар һәм ерак араларны якын итеп килгән кунаклар өчен Авылча этнофестивалендә мондый мөмкинлек тудырылды. Татарстан Рәисе гранты ярдәме белән гамәлгә ашырылган проект Югары Чаллыда гөрләде. Биредә егермегә якын тематик мәйданчык эшләде. Осталык дәресләре, милли уеннар, эшкуар һәм фермерлар ярминкәсе, концерт программасы, фотозоналар. Бәйрәмнең иң истәлекле мизгелләре хәбәрчебез репортажында.
Борынгы көй, моңнар агыла, ә һавада, печән, арыш ипие һәм үләнле чәй исе. Кызыл Чапчак авыл җирлеген гармунчылар төбәге дип атыйлар. Араларында шактый өлкәннәре дә, алар эшен дәвам итүче яшьләр дә бар. Кунакларны җыр-биюләр һәм чәкчәк белән каршылау, татар халкының матур йоласы. Кунакларыбызны шушындый татар халык ашлары белән каршы алдык, урамалар пешердек. Каз какладык!
Баллы чәкчәктән авыз иттердек һәм үлән чәйләр эчердек. Югары Чаллыда Олча этнофестивале гөрли. Биредә егермегә якын тематик мәйданчык оештырылган. Һәрберсе татар халкының көнкүрешен, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын чагылдыра. Энҗе Әхмәтҗанова, кул эшләре остасы, ул мендәр тышлыклары чигә. Бу һөнәргә мәхәббәтне аңа әбисе сеңдергән. Элек-электән безнең әби-бабаларыбыз гореф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны югалтмыйча саклаганнар. Без инде менә шуларны саклау өстендә эшлибез. Безнең менә монда алып килдек мендәр тышлары. Менә монсы әнкәй, әнкәй гөле дигән. Исеме дә бар. Әнкәй гөленә охшаган бит. Шулай ук менә монсы кызым кияүгә чыкканда менә чиккәнием. Анап килде менә монда милли чигешләр белән бик күп э, конкурсларда, бәйгеләрдә катнашабыз. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне югалтмаска тырышабыз, яшь буынга җиткерергә тырышабыз. Бәйрәм кунаклары үзләрен әбиләре йортына кайтканда хис итте. Коймак пешерде, токмач кисте, китап күргәзмәсен карады, истәлеккә фотога төште һәм милли уеннарда көч сынашты.

Совхоз, Октябрь бүләге совхозы. Менә шулай икесен бергә алып, кочаклаштырып суганнарны. Менә шулай. Бисмиллаһиррахманиррахим. Менә шулай итеп үрәбез әкрен генә. Кышкылыкка менә шушы суганнар бик әйбәт сакланалар. Фестивальнең йөрәге, махсус хәрби операциягә багышланган күргәзмә. Аның авторы, Татарстанның атказанган рәссамы Илдус Мортазин. Биредә аның тугыз картинасы тәкъдим ителгән. Шуларның берсендә Югары Чаллы авылында яшәүче волонтер Изалия Хәйруллина сурәтләнгән. Ул өченче ел ил сакчыларына чәк-чәк, шифалы чәй, гуманитар ярдәм әзерли. Бик матур яшибез авылыбызда, тату дус булып яшибез. Суа гаскәрләренә. Әйберләр җибәреп торабыз, тәмле ризыклар җибәрәбез, сеткалар җибәрәбез, барча кирәк әйберләрне авылдашларыбыз белән җыелып җибәрәбез, әзерлибез. Менә мин аларга үзебез пешереп йөри торган рецепт буенча чәкчәк әзерләдем. Этнофестиваль үткәрү өчен Кызыл Чапчак авыл җирлеге очраклы гына сайланмаган. Аның халкы Авылым җәүһәрләре бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе булды. Торак пунктның иң зур байлыгы, тырыш һәм уңган кешеләре. Максатыбыз шушы этнофестивальдә авылыбызның да сакланып килә торган гореф-гадәтләрне халыкка күрсәтү, бөтен район, республика күләмендә күрсәтү максатыбыз. Һәм инде безнең авылда бүгенге көнне тугыз хуҗалыкта терлек, терлекчелек белән, кырчылык белән шөгыльләнәләр. Алар инде зерна, теге менә бөртекле культуралар үстерәләр. Һәм менә мин бик яратып сөйлим инде умартачыларыбыз турында. Алар Урман буенда безнең өч умарталык көчле генә эшләп килә. Бүген менә күрәсез, аларның да монда күргәзмәләре куелган. Нинди генә национальность булмасын, бер-берсен берләштерә торган зур бәйрәм. Аллага шөкер, бөтен районыбызда тату иттереп, матур иттереп яшибез. Әлбәттә, менә Радмил Илдарович Беляевка бик зур рәхмәт, ул һәрвакыт авыл җирлекләрен, бигрәк тә Аларны һәрвакыт ихтирам итеп, аларга булышып тора. Авыл чы этнофестивале Татарстан Рәисе гранты ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Аның Чишмә башында үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Гөлназ Арысланова тора. Аның әйтүенчә, һәр авылның үз йөзе, бай тарихы, гореф-гадәтләре бар. Бу хәзинәне саклау гына түгел, башкаларга да таныту мөһим. Алдынгылар берлеге белән берлектә Ура авылга дигән искиткеч матур проект Быел ул безнең Түбән Кама районына беренче булып керде һәм инде өч авылда, менә шул авылларның берсе Югары Чаллы авылында биш көн рәттән балалар җәйге каникул вакытында җәйге лагерь эшләп килде һәм инде менә аның бүген дә гел биредә нәтиҗәсе чыгарылачак. Чын татарча, үзебезчә, халыкча. Авылча, бәйрәмчә, бик күңелле. Бик күңелле бәйрәм, балалар өчен дә, олылар өчен дә бик матур, әйбәт ясалган. Төрле зоналар белән аерылган, көрәш, концерт, балаларга уеннар, бик кызык. Бәйрәм җирле сәнгать осталары һәм татар эстрадасы йолдызлары чыгышлары белән үрелеп барды. Авылдашлар, яшьлек елларын искә төшереп, рәхәтләнеп ял итте,